Sena ta' tajba minna ftit uħor ser jibda prime time tal-lejla, l-lejla ser nospita l-attriċi Annelies Mifsud, l-Annelies konna narawa fl-imkien mal-klikka ta' minn imissu. Annelies mhix biss attriċi, però wkoll mużiċista, iddoqq u tgħallem il-pjanu. Fl-edizzjonijiet tas-sajf ta' Prime Time, kontu tarawha miegħi fil-karozza bil-pjanu u tajtha naqas f'idi. Mhux ħażin x'tagħmel bil-pjanu, però llejla Anneliese l-pjanu reġgħet ġabitu magħha u għandi biċċa xogħol interessanti għaliha. Ħa naraw naqra jirnexxilhiex ittini riżultati tajbin. Prime Time jibda issa. Prime Time,

Is-serata t-tajba u nilqakom għal Prime Time illum il-Ġimgħa 14 ta' Ottubru bħal-lum erba' xhur inkunu qed niċċelebraw Jum il-Maħbubin. Il-lejla, il-mistiedna tiegħi tibża' mill-brimp, il-kulur favorit tagħha huwa l-aħmar skur u jekk toffrilha biex tmur l-ispazju, ma taħsibhiex darbtej. Miegħi l-lejla l-attriċi Anneliese Mifsud. Hello Annalise. Hello. Kif int? All right, inti kif inti? Sera tajba tajjeb ta. Grazzi li lek ukoll. U llum lajku wasal il-weekend jien, nħossna naqra ħjar ma fxal fejn. Xejk, xejk, nista tirrilaxa naqra iktar. Il-burdata tkun iktar hekk ferriħija bħallum nar ta' ġimgħa. Għana, smajtni nikkummenta li bħallum erba' xhur. Iva, smajtek.
Jum il-maħbubi.
Għaskont irrealizzajta.
Imma inti għalik ġurnata normali, jum San Valentin jew tħobb tiċċelebra? Hi daqsxejn ta' ġurnata normali, fem ma naqdux ngħidu għax illum jum Valentin u mhux ħaġa hekk extra special. Aħna iktar ehm, jekk eżempju llum fetlilna rridu morru noħorġu nagħmlu xi ħaġa ħammorru mhux ħanoqdu nistennew. Ma toqgħodux tikkommettu ruħkom bid-dati jum San Valentin u l-anniversarju, eċċetera. Għandna għandi bżonn ftit dettalji biex insegwu l-tradizzjoni ta' prime time. Isem u kunjom? Mela, Analiz Mifsud. Analiz Mifsud. Data ta' twelid?
25-12-1993. Mela jom il-miliet. Iva. Mela kienu ġabuk fl-aħbarijiet u l-gazzetti.
Fil-gazzetti ġabuni u fuq l-aħbarijiet hemm storja naqra ħelwa. Għax kienu ġew jieħdu l-filmat, xejdu li sewa xi ma niftakarx. Ħadu l-filmat imma mbagħad ma ġabux il-filmat tiegħi għax kien hemm xi ħadd li bidel daqsxejn il-ħin, allura ġew speċi kellhom biżżejjed x'jimlew. Ara xi ħadd bidel naqra l-ħin biex jiġi twieled fil-ħin il-dak. Qablek u lilek ma ġabux. Li konna nafu min kien. Lilek qalu li sa ma nafx.
Kieku konna nafu min kien dal-ġurnalist, konna niġbdulu naqra widnejh. Fejn inti mwielda?
L-isptar, St. Luke's. San Luqa, residenti. Bħalissa noqgħod il-Mosta. Mosta, professjoni. Eh, eh, nallem, nirreċta, nkanta. Attriċi, mużiċista, għallima tal-mużika. Iva, iva.
Pjanu tallem le għan. Nallem il-pjanu nallem il-kant ukoll. Pero mintix l-ewwel għallima tal-pjanu tal-familja? Le, eh, l-mama kienet tallem il-pjanu wkoll, Jiena ħadt ħafna ħafna minn għandha, se ngħid kważi kollox. Hi kienet il-għalliema tiegħi meta kelli five. Hi bdiet tgħallimni. Ann, illum il-ġurnata li inti tgħallem, hemm similaritajiet mill-mod ta' kif tgħallem inti għal kif kienet tgħallem il-mummy? Hemm, żgur li hemm għax jiena ħadt ħafna minn għandha. Ġifieri, ovvjament inti dejjem tkompli ma' kull min Kull min kien jgħallmek u hekk dejjem tieħu xi ħaġa minn għandu taqqa' tqisek il dak tiegħek imbagħad. L-istil tiegħek. Imma le hemm hemm simili mela. Ann, il-pjanu, jekk ma tibdiex iddoqqu meta tkun tfal, ikun tard wisq imbagħad biex titgħallmu? Le, ma nistax ngħid li jkun tard wisq. Fil-fatt kelli studenti, għandi studenti li huma adulti, anke jiġifieri adulti above sixty kelli minn bdew, beginners. U bdew jitgħallmu meta kienu qabżu s-sittin sena? Yes, yes, yes. Yes.
U jirnexxilhom javvanzaw. Ċans, jekk ikollok iċ-ċans u tistudja, ħat avvanza. Għarret mhux qed ngħidu li ħad tkun xi concert pianist forsi taf kif, imma jekk qed hija xi ħaġa biex tieħu pjaċir u hobby ħad tieħu gost, ħad titgħallem, ħad tirrilassa għax ikollok xi ħaġa ġdida jekk moħok ittieħ xi ħaġa challenging, le le, it's a nice. U l-pjanu huwa wieħed minn dawk l-istrumenti li biex timxi 'l quddiem trid tipprattika ħafna.
Trid, trid bħal kollox, naħseb ma jeżisti xejn Fid-dinja illi ma tistax ma taħdimx ħafna għalih. Isma' semmejna l-mamà. Ma nistgħux ma nsemmux il-kollezzjoni tal-fwieħa li kellha u meta tisprejja f'għajnejk kemm jaħraq il-fwieħa. X'kont għamiltilha?
Għax darba niftakar il-mamà actually ma kinitx tħobbha l-fwieħa imma kellha xi ftit kollezzjoni naħseb taqlagħhom u tpoġġihom hemmhekk għax ir-riħa kienet iddejjaqha. U kellha waħda niftakar, kienet hekk isa isa statwetta, ara kienet vera hekk ta' tirani lili, isa isa pupa Ġappuniża. Ta' tfal li kont ovvjament xi ħaġa differenti mis-soltu iktar. Fil-kamra tal-banju.
U darba kienet qed tgħallem hekk u jiena kont inkun waħdi taf kif inkun bored nara x'ħa nivvinta, mort qbadt il-fwieħa qed nipprova laqas kont naf li fwieħa naħseb qed nipprova nara xi l-marelli u f'daqqa waħda nisprejha f'għajnejja. U mort niġri u ngħajjat hi kellha t-tfal għal-lessons u jiena Ajjut!
Nasib għand in-nar fajnejja dejs kemm qed jara. Ikun bżajt.
Ah, niktar kmini din is-sena rajnik fil-film ta' Take Two Marian. Iva. Il-parti li interpretajt kienet parti kumplessa. Iva, iva.
Qatt ma qatt m'għamilt xi ħaġa hekk. Jiġifieri kienet kienet l-ewwel darba li kelli dak it-tip ta' karattru. Però S'issa, ħa ngħidu hekk, huwa l-iktar karattru li qiegħed għal qalbi. Vera ħadt pjaċir nagħmilha l-Gracie, ħafna, għax hi għandha ċerta freedom, hekk, libera, tgħid dak li tħoss, taf xi trid. L-involviment tiegħek f'dak il-film f'Marian ma kienx biss bħala attriċi però l-mużika kollha kemm hi kienet f'idejk tal-film. Iva, iva, iva.
Iddeċidejna li nikteb Requiem. Jiġifieri qbadna quddiesa bil-Latin u ktibt il-mużika għaliha. Użajt l-orgni, użajt il-pjanu, użajt il-vuċi, pruvajt nuża affarijiet ovvjament li nista' nagħmel jiena. U l-mużika ħarġet għal qalbi ħafna, ħafna. F'film, Annalies, kif taħdem is-sistema, l-ewwel ikollok il-film lest u mbagħad tiġi kreata l-mużika jew kontra? Ifhem, inti jkollok tkun qed tfassal u tippjana x'ħa tagħmel, x'ħa tuża minn ħafna qabel, taf kif, jiġifieri meta jibda l-film, meta jibda l-proċess sħiħ, inti tibda titkellem anke mad-direttriċi, ma' kulħadd. U mbagħad, once li jkun lest il-film, imbagħad aħna, jiena insomma ħa ngħid għalija, jiena nħobb nikkomponi għall-istampa, jiġifieri jkolli l-istampa quddiemi, u nikkomponi għaliha, hekk inħobb nagħmel. Il-proċess biex kreajt il-mużika għal Marian kien proċess sabiħ, kreattiv għax kellek ċans tikkrea, jew inkella kien proċess stressanti għax ovvjament kien hemm ħafna xogħol x'isir? Kien daqsxejn mit-tnejn, dik il-verità, għax id-deadline kienet vera tight, imma naħseb li dik hija xi ħaġa tajba għax inħossha li tpoġġik hemm, taf li trid tagħmilha, ma tistax toqgħod taħli l-ħin, trid tagħmilha bilfors, u hekk joħroġ ix-xogħol tajjeb għax inti tkun aqra under pressure u ttiegħi your utmost. Annelies, ma pjaċir nagħmilha. Annelies, ma salli għal widnejja ma nafx hekk hux veru jew le, ma qaluli li inti tibża' mill-brim, veru? Iva. U minn fejn ġiet dil-biża' tal-brim?
Jiena naħseb, ma nafx sewwa dan nassumi, imma jiena kont minn dejjem kont inħobb inkanta ħafna. U kont noqgħod nara l-videos ta' nursery rhymes, kollu fissata fin-nursery rhymes, u kien hemm din nursery rhyme

U baqgħet taffettwak. Ija, ija.
Imma mhux li nibża' minnha li ma nistax nara, anzi jekk jien naffaxxina ruħi minnhom, ġifieri ġieli noqgħod infittex fuqhom u nara u nitgħallem u meta nsib xi waħda, eżempju fil-ġnien, naf li mhux ħa tiġi fuqi, taf kif noqgħod hekk nieħdulha ritratti, imma ma Alla ħares inkun naf li ħadd mhux miegħi jew hekk le, hekk le.
Okay. to be or not to be. Be what you want to be. Be benefit. Be benefit.
Freedom!
Għan, għadni ma kommentajt lek, xo għadni met lek, xalfej xtaqtek iġib il-pjanu miegħek. Ah. Mux ħanajt lek għalissa. Imma minna uftiti uħor għandi sfida zejra lik li naħseb li ħatiġri bija inti. Alright, alright. Sfida interessanti li naħseb mid-daru kol ħajħdu sen fija u jaraw naqra kirna xilom xisibu risposta lik. Ma nispjegalek minn hawn ftit ieħor. Darba qrajt intervista tiegħek hawn u kien hemm inti kkummentajt li jekk tiġik l-opportunità biex titla' fl-ispazju ma taħsibhiex darbtejn. X'jaffaxxinak daqshekk?
Jiena min inħobb nesplora u naffaxxina ruħi b'kollox tista' tgħid, in-natura ġifieri anke affarijiet żgħar. Aħseb fuq ara l-ispazju hu xi ħaġa daqshekk infinita u sabiħa u kbira. Eħe, kieku kieku eżempju, space tourism ikun xi ħaġa tkun xi ħaġa possibbli nitħajjar. Jew talbu ta' kulħadd. Għax fir-realtà beda l-space tourism, imma ovvjament il-somma u l-flus huma b'mod esaġerat. Ovvjament żgur taf li la darba tkun qiegħed fl-orbita l-gravità mhux qed hemmhekk. Eh, dik vera nixtieq nesperjenza eżempju. U eżempju bdejt naqra milux li ħafna drabi biex jorqdu jilbsu suits li jkunu magħmulin mill-velcro biex ma joqgħodux jiċċaqalqu.

Bħalna jiġri li kwidi oħra ma' kull imkien. Għandhom xaġa suq apposta ġifiri. Hemm xi apparat apposta. Maġer, u bil-fors.
Ma tħallx fija bizzejja din riċerka. Le, la qassina, ġifiri mhix waħda daqshekk intiża li noqgħod dak kollox, imma eħe, le, le, I'm sure they, they. Ma ġiri dan ħsieb qed tara, ma nelix naqsmu dan ħsieb. Għen, ħammorru għal waqfa żgħira ta' riklami, kif niġu lura għandi l-isfida għalik fejn f'din l-isfida ħa nitolbok biex tuża l-pjanu tiegħek. Eqgħu hemmhekk.
kreati b'mod speċjali għal ġisem maskili u komdi sabiex jintużaw kuljum. Il-Molika Premium Men's Pants kreati biex ma jinħassux u ma jagħtux fil-għajn, joffru protezzjoni fejn l-aktar li għandhom bżonn l-irġiel, u bil-lasktu sabiex jalqu mal-kuxtejn. Issibhom ukoll fil-forma ta' pouches u V-shaped pads. Il-Molika Premium Men's Pants jinxtraw biss mingħand l-ispiżjar. Itlob kampjun b'xejn mill-ispiżerija biex tippruvhom.

It's all for you. All for you.
L-uġigħ, dak li jibda bil-mod, jippersisti u jsir diffiċli għalik li tikkonċentra u tiċċaqlaq. Għal dan it-tip ta' uġigħ, fejn xejn ma jaħdem, Solpadin Soluble, formula attiva ta' codeine, paracetamol u kaffeina. Minħabba li tista' tħallathom mal-ilma, l-effett tagħhom huwa darbtejn aktar mgħaġġel minn sempliċi paracetamol. Solpadin huwa mediċina, indikat għat-trattament ta' uġigħ akut u moderat li ma jonqosx bl-użu ta' mediċini oħra bħall-ibuprofen jew paracetamol. Codeine jista' jikkawża dipendenza. Uża għal tlett ijiem biss. Dejjem aqra l-fuljett li ssib fil-kaxxa. We believe that people should be proud to show where they live. We only use experts and trusted contractors to work on our projects, who are also continuously supervised by our dedicated hands-on architect and project manager.

Nilqakom lura għal prime time il-lejla bdejt il-weekend bit-tajjeb għax qiegħed fil-kumpanija tal-attriċi Annalise Mifsud jekk għadkom kemm tingħaqdu magħna tliftu konverzazzjoni interessanti dwar kif Annalise tixtieq tmur fl-ispazju. Eħen, illum ġeltek iġġib il-pjanu terġa' miegħek. Iva, għax għandi sfida interessanti għalik. Għandna quiz u fl-istess ħin ħaddoq naqra inti wkoll. Għax għandi numru ta' siltiet mużikali Li għażilt l-ewwel ftit noti tagħhom, ħa ndoqqhomlok u jekk jirnexxilek taqta' li huma, mbagħad ovvjament doqqili inti. Sew sew, all right. Tajjeb, ħa nitilqu bl-ewwel waħda, ħa naraw x'inhu ġej. Okej. Tlaqna.
Din għafa, Għarafta din għafa, mill-ewwel, din jaqaw.
għafa. Eh, SOS tal-abba.
Dik hi, tlaqna.
Eh, Mela. L-ewwel waħda kienet naqra faċli għax bil-pjanu jien tarfu mill-ewwel żewġ noti. Waħda toġobni di wkoll. Waħda noti huma ħafna iqsar u s-silta li għandna lik hija ħafna iqsar. Tlaqna, tlaqna.

Għax il-melodija tagħha vera tal-widna. Yes. U l-kliem mbagħad ovvjament għandhom sinifikat ħafna okkażjoni bħal miwa tiġ. En, vera grazzi tal-li ġejt tiltaqa' miegħi l-lejla. Ħadd pjaċir ħafna jiena.
Jiena bdejt il-weekend vera bit-tajjeb, jekk tkun trid aħna nkunu hawnhekk mit-Tnejn sal-Ħadd, jiġifieri meta trid għaddi. Ngħaddi, ngħaddi.
U ejja sawwek ġib il-pjanu. Ġib ġej Neli, eh? Neli, jekk titlu fuq is-socials tagħna, fuq is-socials tiegħi u mbonniċi.tv, Fl-istory ħa tara u naqra xi bdiet tagħmel Anneliese biex tipprova traqqad lil Nelly qabel bdejna imma ma tantx ħadmet il-biċċa tax-xogħol. Għandi ftit rigali żgħar biex nuri apprezzament ta' li ġejt tiltaqa' miegħi illejla. Ħa titlaq minn hawnhekk b'togħma tajba miegħek fil-fatt għax grazzi għal jogiti għalik għandna selezzjoni sabiħa ta' tejiet differenti li tista' tippreparahom fil-verżjoni klassika bil-misħun u te sħun però wkoll tista' tippreparahom fil-verżjoni sajfija billi tħallihom jiksħu iżżid magħhom ingredjenti naqra iktar naturali. Grazzi għal Fjur di Vita ħa niffaċilitawlek naqra ħajtek fil-kċina, fil-fatt għandek selezzjoni sabiħa ta' varjetajiet differenti ta' ġobon Fjur di Vita, tista' tużhom biex tikkrea xi cheese splatter interessanti jew inkella tista' tużhom ma' ingredjenti oħra. Kif ukoll grazzi għal Gino għalik għandna prodotti biex tkun tista' tieħu ħsieb il-kura tal-ġilda tiegħek. Grazzi ħafna Anneliese u l-kumplament tas-serata. it-tajba u l-weekend it-tajjeb. Lilkom ngħidilkom grazzi talli kontu miegħi illejla, ħa niltaqgħu għada tinsewx qabel l-aħbarijiet tas-sebgħa u nofs biex nilagħbu kontra 30 sekonda. Ibagħtuli SMS bid-dettalji tagħkom fuq in-numru 50612100. U jekk għandkom kelb jew qattus id-dar tinsewx tibagħtulna r-ritratt tagħhom bit-tema Lura lejn l-iskola biex ikunu jistgħu jieħdu sehem fil-kompetizzjoni li għandna għaddejja flimkien ma' Purina Proplen biċ-ċans li jkunu jistgħu jerbħu ikel jew għall-kelb jew inkella għall-qattus, ovvjament jiddependi x'tip ta' annimal huma. Qed nistenna r-ritratti billi tibagħtuhomli permezz ta' ritratt permezz ta' messaġġ privat fuq Facebook jew inkella Instagram owenbonnici.tv. Is-serata t-tajba u l-lejl it-tajjeb, niltaqgħu. Ciao. Prime Time qed jiġi mwassal lilkom grazzi għal.